Insellmilkom u nistedinkom għal 25 riflessjoni tliet minuti mal-Patri. Nagħmlu tagħna f'din il-festa ta' Tlugħ il-Mulej fis-sema l-kelma sabiħa tas-Salmista, Tela' l-Mulej b'għajjat ta' ferħ, il-Mulej bid-daqq tat-trombi. Kemm l-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, kif ukoll l-Għeluq tal-Vanġelu skont San Mark jippreżentawlna din il-ġrajja ta' Ġesù li jitla' s-sema. Nistgħu insejħulu, bħalma jgħidu t-Taljani, il-gran finale tal-ħajja ta' Ġesù fuq din l-art. Dak Ġesù Illi sar bniedem bħalna f'kollox, barra d-dnub, kif jgħid San Pawl. Dak Ġesù, kif jgħid San Pietru fid-diskorsi tiegħu fl-Atti tal-Appostli, li għadda jgħaddi, li għadda jagħmel il-ġid, ifejjaq, u jeħles, dak Ġesù li ġie mislub, midfun, u qam minn bejn l-imwiet, erbgħin jum, almenu skont San Luqa, wara l-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet, jitla' b'mod solenni lejn is-sema. Huwa l-gran finale, l-għeluq solenni tal-ħajja ta' Ġesù fuq din l-art. Kieku kellna nużaw kelma forsi aktar teknika, hi huwa l-mument tal-eżaltazzjoni ta' Ġesù. Ġesù, illi fi tmiem il-missjoni tiegħu ta' fidwa fuq din l-art, jitla' s-sema u joqgħod fuq il-lemin ta' Alla l-Missier għall-eternità. Imma l-ġrajja tal-għabsi, kif ngħidulha bil-Malti, ma tieqafx hemm, mhuwiex biss l-għeluq solenni tal-ħajja ta' Ġesù fuq din l-art, imma huwa l-bidu ta' kapitlu ġdid. Huwa l-bidu tal-kapitlu ta' żmien il-Knisja. Mhux ta' b'xejn li fil-Vanġelu skont San Mark, Ġesù juri x'kellha tkun il-missjoni tal-Knisja, Morru, xandru l-Bxara t-Tajba fid-dinja kollha lill-ħolqien kollu, min jemmen u jitgħammed isalva, min ma jemminx ikun ikkundannat. U Ġesù jwiegħed is-sinjali, il-mirakli, biex juri l-qawwa tal-predikazzjoni tal-Knisja. F'ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b'ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara, iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Hekk hu, l-Knisja kellha tkompli allura matul is-sekli sat-tieni miġja fil-glorja ta' Ġesù, il-missjoni tal-istess Imgħallem tal-istess Ġesù fuq din l-art. Kemm hu sabiħ, il-Mulej Ġesù jitla' b'mod solenni fis-sema, imma jagħti missjoni lill-Knisja, iwegħedhom l-Ispirtu s-Sant u l-festa kbira ta' Pentekoste li sejrin niċċelebraw flimkien bħala Knisja il-Ħadd li ġej, u l-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu, bil-qawwa tal-preżenza tal-Mulej f'nofsha, tista' tkompli l-missjoni ta' l-Imħallem. Mhux ta' b'xejn li San Mark jaqleb, marru jippritkaw kullimkien u l-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Aħna u nikkontemplawk fil-glorja tiegħek fit-tlugħ tiegħek fis-sema, Mulej. Agħtina d-don ta' l-Ispirtu biex mal-Knisja kollha inkomplu l-missjoni tiegħek fuq din l-art.